efia gã na ŋlɔ wa. Hmm. Fike ya gbɔna nɔnɔ ge. As le wo ƒe nukpɔkpɔ si. Let akpe Everlove TV once again mi va edo ɖe tegbi ashata fuata. Ike wo ntɔ nya be coronation tɔ xia ɖe nye nu ke edzi ge le nkeke yawo mo. Ehm efua ɖe le gbɔnya fi ke wa aɖe nu ɖeka eve me na mi ku ɖe ehm coronation ya ŋu ike nye tɔgbi ʋe nya. kpakple eƒe mama ŋu. Actually a, wo ŋutɔ nya be e, teƒe aɖewo dze be woawɔ nu ya le gake wogava be wowɔ ge le afi aɖe. Miva be míakɔ nu me, míakpɔ ɖa be ɖe afi ya ke nye teƒe yi ke wobe nua wɔm le ɖe. E, nane dzi yim afi ma hã. Egbeva la míeva edo ɖe afi ya. Ko magblɔ be e, sound system ɖewo wo fix ɖe afi ya yi ke sound system ya ɖeɖe dze afia be nu sia nua afi ya wo ewɔ ge le. Yi ke enu ya wodze efix na wodze gɔme tso etsɔ ke Gake va de asi ne gbe fifia Stella woga fix nu mɔ kpɔ wɔ vɔ. Uncle na mo ŋkɔ. Nye ŋkɔe nye Amemate Kpeɖodzi. Amemate Kpeɖodzi. Ee. Ok. Egban gbɔ. Mm. Eh, mese be miawoe nye ame yiwo ke enu ya organize mu le afi ya agba. Ee. Nenemae wòle ma. Ok, na ŋumetsotso leke wòdzɔ hafi egba ƒe wɔna nadze edzi le afi ya. Eh, Ne nàɖo to mí tso gɔmedzedzea me abe mɛ me ke enea, yi míedze afɔɖeɖe yewo gɔme. Gake axe mado go ɖe yaʋalãwo dzi ye ma. Ɛɛ, nu ye dzɔe nye be, ɛɛ, ame tsitsiwo wowo ŋui. Wokpɔgbɔ be yewode ŋsha nu ɖe alɔ dzi vɔ efi edze ɖoɖoɔ wo gɔme. Yi wone mɔnukpɔkpɔ ɛɛ, mìaƒe akpa mɛ dzitɔwo alo akpa yi ke ko melɔ̃ ɖe edzi o hã be Ne afɔ ɖe lia yi ke nye ese fɔ o, anya ɖe li woagblɔ woagblɔe. Ta wotɔ dziŋɔ aɖewo va yi gbɔ fi woko coronation yɛ mígblɔna yi ke nye hehe ɖe egoɔ, wokoe edo gui. Ta mí ne date yi ke nye ŋkeke yɛ míŋlɔ wo ge. Gakaa yi míabe date kple tɔwo medo go o. Míeva wɔ signboard kple tɔwo klã ɖe duɔ me. Meshame kpɔe be deteni ŋua wɔ ge vɔ ye ame tsitsi aɖewo, ame tsitsi ɖeka eve aɖewo woto egbɔ gaɖe gbeƒã be yewo yewo kɔnu wɔ ge le teƒea tutu mi be mi ŋua wɔ ge le. Okay. Gake hema medzi vo. Okay.
Uh, nu yi te medzi voe nye be efia gã ya ɖo mi la, menye aŋlɔ gãe mieɖom na o. Ne wònye kokokoa, edze be míawui le aŋlɔ gã o. Eeee aŋlɔ dua me katã alo ŋe dukɔ me katã ya eŋe nya va fɔ ɖo ƒe ele teƒe mɔ katã. Ta míeva wui le tɛgbui o, míewui le ewue o, míewui le aŋlɔ gã o, míewui le gbaflo tsito o, wònye aŋlɔ nyigba dzi mí le kɔ. Ye míehe wɔm le kɔ. Yea yi ƒe gbɔgbɔ le afi mɔ katã. Akpe egba e carnival tɔxɛ aɖe edzi nɔ ge egba zã me. Fia wo nyi nɔ ge ɖa fia ŋu keke ŋu na ke. Coronation alo mía gblɔ be mhm. ehe ɖe go kple ƒe kɔnu ŋɔ yi ke wo wɔna mo wɔna. Fi ka mi wɔ ge le? Yi ke nye menye tsɔ ye ma va edzi va ga. E mhm. ŋu ye dzɔ nye be mhm. coronation alo hehe ɖe go. Eto na ɖoɖo aɖewo me. Okay. Míeɖo ɖɔ ɖewo wɔ ge le aŋlɔ gã ŋtɔ yi ke nye eŋɛ nya si yɛ yi ŋtɔ ŋlɔ ɖo tɔgbi gã ŋtɔ si yɛ yi ŋtɔ ŋlɔ ɖɔ. Kɔnu aɖewo le edzi míewɔ ge le akpa ma gome. Le kɔnu wɔwɔ vɔ ma yi míegbɔ ge ava tegbea si
ƒuatakpa dzi alo ekpoɔ dzi míava wɔ wɔnawo kpɔtɔɛ. Wɔna kpɔtɔɛ mɔ ya edze adodo ɖe ame nɔewo ŋu. kple nuɖuɖu kple tɔmɔwo koe okay. ahan nenema wòle ema ke le sunday ɖi sunday ya enye ƒomea tɔ okay. ƒomea kpakple ame tsitsi aɖewo tɔ okay. ta ya menye duadzatɔ duadzatɔ mm. efia be egba efie ya mm. kpakple etsɔ yi ke wo kɔnu tɔxɛ aɖewo dzi nɔ ge le fi ke ʋenya eŋlɔ tɔgbi ʋenya ŋlɔ ɖo va yia mm. Fuma ye mi na kɔŋu ɖeka ve ɖo wɔge le. Wɔge le. Ata kɔ kɔ ata kɔ me na mi kɔŋu ka wɔmi. Nya me me dzi na kɔŋu kɔŋu kɔŋu nya ma ye me dzi ni. Kɔŋu mo ɖe wo nye ede kɔŋu. Ok. Ye na ale ŋku ɖe nya mea ŋku ŋu nɔ. Me ɖe me nye de kɔŋu wo me nene ma ma gblɔ no be wo hre wɔge kɔ fia wo ve. Ok. A le wo tsi ƒu ge ɖa nyi eyi. Ok. Le yi wo ɔta ku kɔ kple tɔ mɔ nye ma te kunu gakea enya yi me nya mi nye be ʋe nya ŋtɔ. eh, edu ya katã kpɔm nèle abe aŋlɔ dua katã ene alo ʋe dukɔ katã dzi ya, edu hea, yi ƒe gbɔgbɔ dzie wolĩ edu hɛ ɖo. Okay. Yi ke míegblɔna be du li, edu li ya wokɔ elĩ edu ya katã. Mm. Afi mi ya wòŋlɔ ɖo, afi mi ya wòli ma. Ta du li ma, edze be wokɔ nuwo ɖo nɛ. Nenema wòli ma. Akpe, eh, medi be ma ase nu ya gɔme le gbɔwɔe na aɖe me na mi. Ne wònye be nebe ye nye ʋe nya yi ke gbɔna fia nye ge ne ʋea. Hmm. Ke le fika tɔgbi esri hmm. kpakple tɔgbi ʋe nya. Hmm. Vovototo ke le me. Eh. Enye nane ku ɖe ŋu mana tian because wo ŋutɔ nya be gbɔgbɔna yi. Wo ŋutɔ nya be efia gã aɖe le mía si mi nya. Mhm. Eke nye tɔgbi esri. Mhm. Fifi la fia mi gbɔgblɔ me tɔgbi ʋe nya. Mhm. Ega gbɔna efia gã nye ge na ŋlɔ. Fike tɔgbi esri ke mía nya be tsã mía katã mía nya be enye. eh, fiagã naŋlɔ woa? Hmm. Fi ke ya gbɔna nɔnɔ ge, as le woƒe nukpɔkpɔ ŋuti nu. Le nya nye numekuku me kpakple nye nusɔsrɔ̃ ma, okay. eh, tɔgbi sria hmm. alo mia tɔgbi sria hmm. yi ƒe zikpuia awɔ me zikpui dzi o le. Awɔ me zikpui.
Awɔ me zikpui dzi o le. What's the meaning of that? Aglo me ye zikpui ke le ɣagla ƒe. Okay. Alo ame yi ke le ɣagla ƒe. Okay. Yi dzi o le.
Hmm. Menye zikpui ma dzie

Tɔgbui ƒe nya, eƒe dɔwɔƒe hã le vovo. Ele eƒe dɔwɔƒe le vovo. Tɔgbui srĩa ƒe dɔwɔƒe le vovo. Ele ele vovo. Nu ke dzɔ mi me nu ya me kɔm ne dua dza o. Nu ye dzɔ because nye be. Because enu dua dza gɔme sem ne dua dza nye be mm. tɔgbui ʋe nya gbɔna tɔgbui sri ƒe ƒe xɔ ge. That is the main main enu ke le dua me. Mele teƒo mele teƒo ye mele ɖoɖo me ne ame tsitsiawo hã nenema o. Tso gɔmedzedzea me ne maku nu vi aɖe ŋu. mía ƒe gɔmedzedze mea, wodze egɔme eƒu aɖewo ʋi va yi kpɔ fi wòva nye gotanya gbe. Yi mele rorɔme hã ne mɔ menu rorɔme le keke hogbe ke o, ne wòva nu rorɔme gba le aŋlɔ nyigba dzi o. Yi mele rorɔme ne ma le keke hogbe ke ne wòva nu eme ne ma le aŋlɔ nyigba dzi o. Nu ye dzɔe nye be, tɔgbui Smith aɖewo me woyɔna be kponui gbãtɔ ya, mi lɔ̃fawo miaƒe nɔevi wònye. Okay. Modzi vi.
Okay. Ewu na. Mete vi dzi ge fia awui o. Nenema wòle ma. Okay. Ta fifi la medzi be nàga ako me na mi. Mm. Egba wɔna yewo ke dzi yi ge. Mm. Etsɔ wɔna yewo ke dzi yi ge. Mm. And then Sunday wɔna yewo ke dzi yi ge. Yi ke afi yiwo ke nɔƒe ma ŋu ma wonɔ edzi nɔnɔ ge le. Ma ɖe le afi aɖe, ma ɖe tso afi aɖe aŋlɔ ƒe afi aɖe dzi be yehã yeava akpɔ wɔna ya teƒe. Ena ne wɔna ma wòanya. Míaƒe wɔna wɔ, wɔwo dze gɔme wu. Okay. He ke nye dua tɔe kɔ. Mm. Ya edze gɔme tso beach alo eƒua ta afi enyi le. Okay. Yi ke nye eh, dance wɔwɔ mi gblɔna ɖe yevugbe me dance wɔwɔ dance wɔwɔ ma. Dzidzɔkpɔkpɔ ɖe ame ŋu kple yevu kple yevu kpoka.
Kple yevu kpoka. Mm.
Ye koe ma. ta eh, hadzila vovovowo gbɔna okay. wogbɔna ado ɖe ge ne duɔ okay. e, ta yi ko eduɔ na dogo ɖe mía ŋu mm. kɔnua kpɔtɔe yɔ wotrɔ so akui me kɔnuwo mm. e, akame ya be akpo ɖeka eve teƒea ya te adogo mi le aŋlɔ duɔ me okay. e, ne mie wo xe vɔ wobe wo xe ma vɔ mm. nuɖuɖu alo nono ɖe shi kpakple mía kɔnua kpɔtɔe alo nuɖuɖu alo wɔna kpɔtɔe yɔ mm. wodzi yi ge okay. le eƒua ta kpea ko okay. ta fifia ena mienya tso gɔmedzedzea be mm. egba mm. eh, dzidzɔkpɔkpɔ ɖe ame ɖokui kple yevu kpoka mm -hmm. hadziha vovovo aɖewo gbɔna hadzilawo gbɔna fuu nyemate ŋu wo katã gake amayiwo ɖeka eve okay. ne duɔ mm.
eh, mia katã mi ɖeka dze ɖe be ŋkɔ semo nyanyram ŋkekea me yike woyɔna be chief one okay. egbɔna okay.
kini ice okay. egbɔna eh, Remedy okay. egbɔna. Ne míegage ɖe national level hã, Eno Baroni gbɔna, Kofi Nti gbɔna, okay. uh, Feli Nuna gbɔna.
Okay. Nenema ke uh, Mona for real okay. hadzia okay. yea gbɔna. Okay. D Black gbɔna.
Okay. Ehadzilawo gbɔna fuu.
Ehadzilawo gbɔna fuu. Hmm. Egbatɔ ye nye ma. Medzi be nàgagbɔ ato kpame nam. Etsɔ ƒe wɔna fi ka nɔgoa la. Etsɔ ƒe wɔna ɖi. Hmm. Xɔmɔ aɖewo li abe alea megblɔe va yi ene. Atamkaka kple tɔmɔ yi ke míekpɔna ewɔ edzi nɔ ge le aŋlɔga.
Ee, awɔ atamkaka edzi nɔ ge le akpae. Okay. Gakea kɔmɔ kpɔtɔe ko wowɔ ge briefly le aŋlɔga. Okay. Gbɔ fi míava vevia va yi dzi. Ava yi dzi.
Mm. Ke afima ɖe, eh, eh, Everlove TV ava le nye hã, Media House woatia va

da history ma akɔ da ɖi. It's a history we need to capture those history down so ame yiwo le wɔna dzia they have to allow camera should come over there and then let's capture this history down so I think that will be the best thing yi ke woate ŋu awɔ ne Everlove TV hã ne mía capture nanewo kple zi be this history should be there for evidzɔ fi evidzoro Vidzoro, mm, yeah okay ta hema edzi nɔ ge le aŋlɔ gã tsɔ Eya, eya. ene no mi tso le afi ma briefly a Nenke miva va wɔ ŋua mamlea la afia ta mi gblɔ be etsɔa aŋlɔga kpakple tegbi ŋua ta yi katã wo le me wo le me wo le me akpe be ne jagbagba eɖo dze ne everlove tv jagbagba na subscribe to everlove tv on youtube and be part of this great family because video ya mi akpa ɖe dage ɖe facebook facebook ane ne kpɔ ma mega tsi ɖe afuma o bubɔ trɔ na yi ɖe youtube na kpɔ full video la afuma ne ne kpɔ full video la afuma na mi comment, like videoa kple zu be videoa wòa recommended to ame bubuwo yiwo ke wòdze be woakpɔ videoa. Akpe be nèdze agbagba ekplɔ Eva Love TV ɖo mía Eva tɛgbui ashata ƒuata yi ke eh, sound system gã kpeɖikpeɖi aɖewo ya wokɔ fɔkɔ tsi ɖe afia yi ke eh, nana mía eh, eme kpɔ ge enu yiwo ke dzi yi ga mía ekpɔ ge le afia egbale ƒe gbaƒe ŋkekea me. Akpe be ne kplɔ mi ɖo le uh, Ever Love TV. Ye ma gblɔ me no jagbagba subscribe and be part of this great family. YouTube ye ne miakpɔ video akpɔ ge le full Facebook a short one ye koe afuma nɔ ge akpe. Akpe.